Авылда, шушы Кәске авылында мына бу Сездә кайсында мына монда күл бар, мына бу. Мына бу Каз күле дип атала. Каз күле. Һәм инде бу Каз күле буеннан, мына оннан тау буеннан китә елга инде. Шунда дальше китәр яның Кабак күле, тагын Дүңбәклек дигән аталган җирдә Тагын Каз күле бар. Һәм инде авылның уртасында, э, башында, менә анда әни Казан күле дигән җир бар. Элекке абзыйлар әйтәләр, ул Казан күле нык тирән ел, җомыры ел. Монда ике дилбегә төшереп җитмәде диләр ел буена. Дилбегә алай теге метрда булса, менә ат дилбегәсен беләсез бит инде. Ике дилбегә җитмәйдиләр. Менә хәзер инде саякты, аның хәзер төбе дә бар. Анда хәр җәй көне суы да бетә. Һәм инде шул Казан күленә чыга торган җырмак буена ике күпере бар иде. Олы күпер, бәләкәй күпер дип. Халык моны элекке вакытта үзенең акчасына, үзенең материаллар салган. Беренче күл олы күл, олы олы күпер булган, икенчесе бәләкәй күл. Кәзкәйдә башка күпер булмады. Һәм инде тора-бара безнең авыл искә таба күчә барды. Соңына инде крепостнойлар белән аралашу башланды. Ну, әле рөхсәт итмәгән вакытларда да, әгәр дә инде шушы крепостнойларның кызын Аласы булса, яисә Крепостной егете башкортлардан кыз аласы булса, бу шушы Тәфкиловның приказчиклары белән сөйләшеп, аларның рөхсәте белән генә болар өйләнә алганнар, күйәүгә чыга алганнар. Һәм инде менә бер нигә тап булды мин, мулланы гаепләп, моның өстеннән жалоба язалар. Муталапов, ди, мулла. үз белдеге белән никах укыды дип, мына шу крепостнойга. Менә шулай итеп, моны э, Уфаның э, мөфтиенә җибәрделәр шу бу хатны. Шулай аңа нинди яза булгандыр, әйтәлмим, но ул хат бар инде. Менә шулай итеп, безнең авыл Революция килеп җитә. А, 1992 латны ярар аларны әйттермәйм. Революция килеп җитә. Һәм инде беренче 17 елгы революцияне безгә монда Актаныштан килеп, Әлим мулласы, хәбәр итә. Бу инде күрәсең безнең әзме күпме ни булгандыр инде. Актив булып биргәндер. Газдали мулла диләр моны. Газдали мулла килеп әйтә. Һәм инде монда кая барырга да белмәйләр. Атнага шул Газдали мулла аңлатып инде моңа яңалык кертә. Һәм шуннан соң инде башлана безнең монда гражданнар сугышы. Гражданнар сугышында безнең Кәскәй монда чыннан да ут эчендә кала. Әле аклар алалар Кәскәйне, әле кызыллар алалар. Аклар алган вакытта аклар армиясенә халыкны алалар, үзләре алып китә. Кызыллар алган вакытта кызыллар алып китә. Менә 18 елда кызылларга 64 кеше алып китәләр. Акларга 28 кеше алып китәләр. Барысы 92 кеше алына, һәм сугыш беткәннән соң моның кырыгы уже үлеп кала. Ә өчесе оклар белән китә. Менә шу өчесенең оклар белән киткәненең берсенең язмышын без ниһаять белдек. Ул шул вакытта китеп Германиядә яшәп яткан бер бабай була. Бу бабай безнең Шаллыдан ул вакытта Нигә Германиягә экскурсиягә түгел, ни чыгу бар бит инде. Шунда чыкканда бер бабайны күрәләр, ни гостиница буенда. Бу көндә безнең татарча сөйләшәләр, килеп утыралар артларында, шунда күрәләр. Бер вакытны бу әйтә. Оланнар сез каян ди? Малай татар Татарстаннан. Бай каян соң ул?

Сәлам әйтегез ди. Менә. Бу шуны көтеп йөргән ике бабай. Менә минем үлгәнем буенча. Шулай диде якка чыга. Менә 18 нче елда китеп, болар баралар инде шул ничә 80 дүртләрдәме, 85-ләрдәме баралар болар, шаллар. Менә шул вакытта инде шал чәчле озын бабай егетләр. Менә ул инде 18-дә безгә каршы сугышкан, 41-дә безгә каршы сугышкан Кәзгә бабай. Ниязбаш. Егерме беренче елга ачлык, кез кені урамызмай, барыңыз да белә торгандырсыз аны. Егерме беренче елда ачлыкта халык бит онда ачлык кына булмый, монда әле тиф авыруы да бит нык, ваба авыруы да бит нык авылны ала. Менә шушы авыруларда кез кенедән 446 кеше үлә. Ул вакытта инде Кәскедә шул меңгә якын халык була. Моның яртысы үлә. Иртән чирле, кичкә үлә. Инде боларны шул каравыл өй диләр ул вакытта, каравыл өй була, шунда куеп барсында өйләренә кайтармаенча, авылдан өч кешене билгеләп, боларны җирләргә шулай итеп, өч бабай боларны җирләп йөриләр. Берсе Хәббәттин бабай, берсе ни

Бу зиярат оеша шушы Кәзкәй банда күчкәнә бер. Кәзкәй банда күчкән булып хисаплана. 1775 елларда. Һәм инде монда ташлар буенча 1782 елда җирләнгән типтәрнең генә язулы ташы бар. Башкаларына кыйок. Бу Каргаз ыруына кергән кешеләр, башкортлар. Үсә торган таш куйганнар барсы да. Без тапмадык бер төрле дә таш, чтобы анда ни булсын, язу булсын. Болар уже кеше үтәрмәсен, зур таш булып үскәннәр. Без әле мәрхүм укытучы Хамис абый белән бәхәсләшеп тә йөрдек. Таш үсми ул ди. Мәйтәм үсә Хамис абый. Мәйтәм менә бу зур ташны бит инде кабернең өстенә куярга алар үстермәгәннәр. Кабергә куйгачлар үстән дип сөйләштек. Бердән бер каберлек. Ну, зияратта төрле урын урагатта нәсел белән һәм инде менә шул сословие белән куелган иде. Типтәрләр, крепостнойлар менә бу башта, ә башкортлар капканың икенче башында тырнамас башында иде. Менә хәзер генә инде үтте. Һәм инде бездә мәктәп ачыла бит инде. Революция 1922 елда ук бездә мәктәп ачыла. Һәм инде шул вакытта ук монда туктала мәдрәсәдә укытулар. Монда ике мәдрәсә була. Кәскедә, кәскедә ике мәхәллә була соңга таба. Түбәнштең үзендә бер мәхәллә оештыралар. Югарышның үзендә шул оешкала. Һәм инде Мәдрәсә була, мәдрәсәдә укулар дәвам итә. Һәм инде 22 елда килеп, мәдрәсәне яттырып, мәктәп оештыралар. Беренче мәртәбә Оештан килеп укыта башлай. Һәм шушы мәктәпне аларның төп укыта торган урыннары булмай, то берәүнең иске йөрде, то икенчесендә укыталар да.

Шушы кантон председателе булып бу кичә шунда Минзәләгә. Минзәләдә вакытта 1927 елда 27 елда безнең Кәҗкә авыл халкы бара моңа мәктәп салуда ярдәм итүне сорап. Һәм ул үзенең мөмкинлеге белән Кәҗкә авылында Башлангыч мәктәп салу өчен менә менә монда бик зур мәктәби җырына карата. Бөтен агач материалын биреп, калайларын биреп, пиялаларын биреп, бөтен кадагына тикле биреп, закон, приказ язып, шулай итеп, Мәскәүдә мәктәп төзелә башлай, һәм инде 29 елда уже Кәскәйне үзенең мәктәбе булып башлангыч мәктәп ачыла Кәскәйдә. Гафурҗан, Гафурҗан абзый. Бу шәйдәге флоралар булган силләре. Аның бу инесе була ансы сугышка китеп, сугышта кайтып, бердә яшәде. Ә бу Гафурҗан абзый Соңыннан бу Мулланы сүзенә булгачтан, район оешкачтан 30 елда Минзәләдә аны алмайлар монда булашка, һәм инде ул Чаллыга китеп, Чаллыда яшәп, Чаллыда вафат була. Ә инде аның энесен әйттем. Аның бер энесе Утызынчы елда әле, болар раскулач әйткәнчә, Минзәләдән килеп, Актарышта милиция оештырып йөри. Минзәләнен партия вәкиле, Минзәлә кантоны вәкиле булып килә. Менә шундай алар затлы нәрсәләре. Һәм инде алар бездә гомер-гомергә Мулла лык эшен алып бардылар һәм инде аның менә бүгенге көндә дә монда оныклары инләре кайсы берсенең бар инде но күпчелеген аларның репрессия белән алып киттеләр күпчелеген аттылар һәм утыз җиденче елда безнең кәскәйнең ике мәхәлләсенең дә Мәчетен, мәчетнең банарасын кисеп, бана сүтеп, 30 елда клуб оештыралар. Һәм 30 елда клуб эшли башлый Кәзгедә. Һәм сугышка тикле Кәзгей бик көчле колхоз була. Ул Сәфәр совхозы диләрне, Сәфәр совхозына барып шунда эшләп йөри. Ә инде ансы тугыз сугыш вакытында безнең сугышта хәзер сугышка китәбез. Сугыш башланганда йөздә кырык ике хуҗалык була. Монда

Безнең сугышка барасы китәләр 204 кеше. Шуның 89-ы әйләнеп кайта. Менә 200 дә ярсына күбесе һәлак була. Менә мин үземнең шушы һәлак булганнарның өйрәнү нәтиҗәсендә бары тик 80 ай 34-сенең генә кайда җирләнгәнлекләре һәм хәбәрләре табылды. Ә калганнары бүгенге көндә 81 Кешенең кайда җирләнгәне, баланың нинди ничек һәлак булганнары берәү генә билгеле түгел һәм болар хәбәрсез югалганнар исемлегендә йөриләр. Бу сугышта безнең Кәскә авылыннан өч кеше Кызыл Йолдыз ордены белән бүләкләнгән. Бер саны минем әткәем. Төхвәтуллин Хатмулла, икенчесе Ибраһимов Мәхәббәтнур. Өченчесе Гомеров Абузар. Гомеров Абузар да белән торганда сез ишетеп кенә инде Актанышта яшәде ул, кино механик булды, гомергә бөтен районда кино куеп йөрде. Шунысы кызык, менә шу өчесе дә безнең туганнар алар. Әткәй дә һәм теге икесе дә. Алар без аларны сайлап алмадык. Менә тагын нәрсә? Сез дә кызыксындыра. Менә мин Әйе. Ничә ел эшләдегез аның өстендә? Менә мин шушыларны язып, китап чыгардым. Бу инде минем 15 еллык эшем. Ну, мин әле монда буны беренче генә эш дигән идем. Чөнки монда әле мин төп яздым, үзем сөйләгәннәрне генә. Һәм инде моннан тыш бит әле минем бар иде, менә анда шәҗәрәләрем дә. Менә бер шәҗәрәләр эшләдем мин. Шәҗәрәләрне эшләдем, нәкъ шул законга туры китереп, алгы якта шәҗәрәне алып баручы ирләр бит безнең, ир атларына язылды. Ә инде шәҗәрәдә телгә алынмаса да, арткы якта, менә анда, моның Бу алгы яктагы ир-атларның хәләл җефетләре и алардан туган балалар. Кайсы елларда туганнар. Һәм алар әгәр дә күйәүгә чыккан икән, кайсы елда никахлары бар. Шуларны язам. Менә шушылар буенча да мин бер китап язармын дигән идем. Ләкин картайдым бугай инде китабымны чыгарырга Бер дә ашырасым килмәй. Һәм инде шушыларның барсының да менә никахлар минем. Үзем булган тарихта, архивта булган бөтен никахларны да мин перевод татарчага әйләндерттем. Кыргыз авылыннан Бер җегет бит нык тарих белән арасында Илгиз Сәлимгәрәевтән. Менә шуңа бүген мисал өчен кем дә булса менә анда язган икән, кызы менә кияүгә чыккан икән. Мин аны кая чыкканын, кемгә чыкканын, э, кемнәр катнашканын, ман кемнәр туган икәнен дә әйтеп бирә алам. Һәм инде шушы әйтеп мин бөтен авылга шушы әйберне эшләдем. Авылдан Мещанга да эшләнде, киткән кешегә дә эшләнде, килгән кешегә дә эшләнде. Һәм инде бүгенге көндә авылда булмаганнарга да эшләнде. Менә әле быел бардым Ижауга. Ижауда анда Яңарыш дигән газета чыга. Шул Яңарышта күрдем, минем сеңлекә шәзрәп инде бер мәкалә. Безнең әби Кәскәй авылында туган, шуннан киткән күчеп дип инде, менә шуның турында Мин моны таптым, ул абыйны. Чыннан да аларның гаиләсе яшәгән йорт турында белдем. Болар өч кыз булалар, ә ике кыз булалар, бер малай булалар. Моның малае э, Хамид, э, Латипов Хамид сугышка китә дә юк була. Ә инде боларның әтәләрен репрессия белән алып китәләр. Э, Сөргенгә Болар ике кыз калган булалар инәләре белән. Ике кызның берен 42 елда, 47 елда төрмәгә утырталар. Күрәсең, бер уч икмәк өчендер. Ул вакытта шулай була бит инде. Һәм аның турында бетә. Әйе, шушы бер калган кыз Әгерҗе районында кияүгә чыгып, шунда яшәп ята. Менә шундый язмышлар. Менә теге 48 беткән хуҗалык арасында менә буларның хуҗалары да бар. Мин шуңа яңарыш газетасына боларның болар турында аңлатма биреп, тагын мәкалә яздым инде. Һәм инде әйттем, әгәр дә кызыксынсагыз, Кәзкә авылында белгән кешеләр булса, мин сезгә һәрвакытта да ярдәм итәрмен, үзегезнең Нәрсәләрегез белән сөйләшкәч әле. Менә аннары тагын бер кызыклы әйбер. Менә бу башка авылларда элекке заманга кайтса инде элек бит инде күпчелек кеше укый белмәгән. Таба куйган. Менә бу Кадакай авылында бөтен кешенең дә табгасы белеп торды. Менә бу у Гарифе. Я уларны кырыйган, каратып куйган, я аска каратып куйган, я шәкеле борып куйган башын. Только у гарифе. Монда гел бер генә нәсел күченгән дигән фикер бар инде минем. Фикер генә түгел, бу чыннан да шулай. Әгәр дә инде оешны кылса, оешта ул төрлечә икенче төрле шәмәтлек аерым, ямалыклык аерым, юлдашлык аерым. Менә бу именно менә без шул Кадакай бабайның оныклары барыбыз да булып чыга инде. Кәчкә булды торышлар. Тагын нәрсә сөйләргә?
Ел буена китап чыгару өстендә генә эшлән. Күпме информация җыйган, менә сез күз алдыгызга китерегез. Сез бит инде фән язган э, проект эшләр эшләгән укучылар. Нинди хезмәт куелган? Ә ул менә кит- сезгә күрсәтте бит. Китап чыгарган. Уфага бардыгызмы? Бу Уфа уезды бу. Әйе. Менә ул безнең күпчелек данлар безнең Уфада. Уфада ул 1880 елга тикле булган архивлар Уфада сакланалар. Ну, анда да инде

Менә шуннан мин уйнарга тиеш инде. Һәм инде ул ун шушы җиде еллык кынадан кешенең әле реформациясен теге ничек ул нәрсәләр булган монда белеп булмай бит. Һәм инде менә бабайлар бит алып барганнар метрика. Метрикада булган Туганнар барлаганнар, үлгәннәрне хисаплаганнар. Кемнәр өйләнгәннәр һәм кемнәр аерылганнар. Менә дүрт төрле алар вазифа башкарганда булдылар. Һәм э, между прочим, нык төгәл алып барганнар алар бу эшне. Һәм аның белән алар ачып биргәннәр Уфадагы мөфтияткә. Аның өчен алар экзамен биргәннәр. Рус теленнән дә һәм инде менә шу э, данныйларын дөрес бирәбез дип тә инде. Менә э, алар бу метрика дигән дин буенча башланган 1828 елда моның указы чыккан башланырга диеп. Но безнең бу Уфада ул 1860 еллардагы да нигенә бар инде. Һәм инде Совет власты урнашканнар урнашканча 1929 елны чыга закон Бетерергә ди метрикаларны. Менә төгәл 100 ел бара. Һәм инде 1929-дан 37 елга тикле алып барсалар да, муллалар менә мәчетләрдә. Шуңда бу үзләренең язмаларын юк итәргә булар мәҗбүр булалар. Менә